ġejjin. Kull ġimgħa qed nisimgħu ħafna każijiet ta' mwiet madwar id-dinja u ħafna ċifri u ħafna nies qed jippruvaw jikkalkulaw fejn qegħdin imma titgerfex għax daqqa jkun hemm ftit każi mbagħad daqqa tiġi ġurnata jkun hemm ħafna. Fabian D'Amico li ġurnalist mit-tim tagħna fetaħ in-numri u għamlilkom din l-analiżi.
Sal-lum, 28 ġurnata wara l-ewwel każ ta' Coronavirus f'Malta għandna 202 każi. 115 ir-raġel u 87 mara. L-iżgħar persuna infettata għandha tliet snin u l-ikbar 81 sena. L-ewwel każ kien reġistrat fis-seba' ta' Marzu, tifla ta' tnax-il sena li kienet imsiefra mal-ġenituri tagħha fl-Italja. Mill-bidu tal-Coronavirus sal-lum ġew infettati aktar minn miljun persuna. f'aktar minn 200 pajjiż madwar id-dinja. L-aktar pajjiżi infettati huma l-Istati Uniti s'issa b'259,000 persuna, imbagħad l-Italja b'aktar minn 117,000 u Spanja b'aktar minn 117,000 każ. Fin-numru ta' każijiet aħna jidher li qegħdin viċin tal-Ingilterra. Ras għal ras għandna każijiet kważi daqshom. Bl-istess mod ras għal ras aħna qegħdin ħafna aħjar mill-Italja u minn Spanja. Ara kemm għandhom aktar każijiet għal kull miljun persuna. Biex nifhmu kemm aħna aħjar meta tqabbel il-popolazzjoni u fejn waslet l-imxija, kieku f'Malta qed tinfirex bħalma qed tinfirex fl-Italja, kieku Malta bħalissa għandna 872 każ, mhux 202. U kieku f'Malta s-sitwazzjoni hija gravi daqskemm hija fi Spanja, kieku bħalissa għandna 1107 każ, mhux 202 każi kif kienu reġistrati sal-lum. Illum, f'ġurnata waħda biss madwar id-dinja kienu kkonfermati aktar minn 50,000 każ u aktar minn 3,500 mewt, dan kollu f'24 siegħa. Madwar id-dinja s'issa fiequ aktar minn 226,000 persuna għal kollox, jiġifieri 21 fil-mija ta' dawk kollha li mardu fil-pajjiżi kollha. F'Malta s'issa żewġ persuni fiequ għal kollox. Biex nifhmu ftit aħna kif qegħdin, ejja nqabblu issa ma' gżira oħra, Ċipru. Ras għal ras aħna qegħdin agħar minnhom. Ejja nqabblu issa ma' gżira oħra li għandha popolazzjoni simili, l-Iżlanda. L-Iżlanda għandhom 1,364 każ meta aħna għandna 202 każi. Hemmhekk qed inqabblu pajjiż għal pajjiż. L-iżgħar stat fid-dinja huwa l-Vatikan, bil-Papa b'kollox għandu popolazzjoni ta' 800 u persuna. Hemmhekk ukoll għandhom seba' każijiet tal-Coronavirus. Dawn kollha li semmejt huma numri ta' nies morda u fuq imwiet aħna għadna ma tkellimniex. Fuq imwiet hawn Malta għall-grazzja t'Alla s'issa ma miet ħadd. Fid-dinja kollha iżda mietu aktar minn 56 elf persuna. U dan huma n-nies mejta fl-Italja, sa issa aktar minn 14-il elf persuna, aktar minn 10 elef fi Spanja u aktar minn 6,600 fl-Istati Uniti. Imma Malta huwa t-tielet l-aktar pajjiż fid-dinja li qed jagħmel testijiet tal-coronavirus, s'issa aktar minn 9,000. Jgħadduna biss żewġ pajjiżi, il-Korea t'Isfel u l-Italja. Tant li l-WHO qalet li Malta qed tkun ta' eżempju f'din il-pandemija.